Bu biziň Hytaýyň gadymy reňkli jady çykyşlarynyň gurallarynyň biridir. Resmi ady Ýuanýan taýagy, halk arasynda saply taýak diýlip atlandyrylýar. Bu tasdanyň ortasyndan sap geçirilýär. Ulaldyp hem bolýar, kiçeldip hem bolýar. Näçe uzyn bolsun diýseň, şonça uzyn bolýar, näçe gysga bolsun diýseň, şonça gysga bolýar. Bir jübüt Ýuanýan taýagy älemi gizläp, şemal bilen bulutlary oýnadýar. Üç duýumlyk Lord stili, gadymy we häzirki döwri ýiti sözler bilen gürrüň berýär. Ol jadygöý, ol harby hem-de Hytaýyň gadymy reňkli jady sungatynyň mirasdüşeridir. Wan Janrong, Men esger bolup başladym. Soňra harby mekdebe girdim. Harby mekdebi gutarandan soň, bir gezek tötänden mümkinçilik boldy, men rotada ýaşlar guramasynyň sekretary bolup işledim. Şol wagt üçünji batalýondadym. Dokuzynjy rotanyň orunbasar komandiri boldum. Emma her ýyl şol döwürde, bir müň dokuz ýüz segsenji ýyllarda, bir müň dokuz ýüz dokuzynjy-togsanynjy ýyllarda Biziň goşun köplenç medeni hyzmatdaşlyk çärelerini geçirýärdi. Şondan soň ýerli zawodlar we kärhandalar bilen bilelikde medeni çäreler guralýardy. Her aýyň dynç günlerinde çäreleriň geçirilýärdi. Şol wagt men Ýaşlar guramasynyň sekretaridym. Şonuň üçin ýerli ýerler bilen bilelikde çäreler geçirmek, aýdym aýtmak, tans etmek, şonuň üçin şol wagt mende aýratyn ukyplar ýokdy. Tötänleýin bir mümkinçilik ýüze çykýança, men öýe gaýdyp barýarkam, Şeýle bir mümkinçilik bilen ýüzbe-ýüz boldum. Ol ýerde bir garry ussady gördüm. Şol wagt men öýe rugsat alyp gidýärdim. Şol wagt bize bary-ýogy ýigrimi gün rugsat berilýärdi. Rugsadyň üçünji güni, adatça, adamlar göni öýe barýarlar, men şol ussady görüp, goşundaky durmuşymy ýatladym. Sekretar hökmünde şeýle jogapkärçiligim bardy. Şonuň üçin men, men bu jady, jadyny öwren, öwrenip bilsem. Birinjiden goşuna, esgerleriň medeni durmuşyny baýlaşdyraryn. Ikinjiden, medeni çärelerde, çäre wagtynda öz ukybymy görkezip bilerin. Şol wagt men şeýle pikir edýärdim, şol sebäpli öýe gitmedim. Ýigrimi günüň dowamynda şol ussadan öwrenip çykdym. Gadym reňkli jadyly sungaty, jadyly sungat uzak taryhly halk sungatydyr. Günorta Song döwründen bäri Hangžou şäherindäki köçe sahnalarynda we dabaralarynda çykyş edýärdi. Jady çykyşlary däp-dessura eýerýär, hemişe uzyn eşik bilen çykyş edilýär. Çykyşdan öň mata iki tarapyndan tomaşçylara görkezilýär. Gadymy kökli bu jady sungaty gizlin usul baş ýörelgesine esaslanýar. Häzirki zaman ses ýagtylyk enjamlary ulanylmaýar. Hemmesi el ussatlygyna bagly. Patyşalykdan başlap, adaty halka çenli jady bar diýlende köçeler boşap gidýärdi. Bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda Ýanjianrong, Hebeý, welaýatynyň halk jady ussasyndan Çen Jinsaý ussadyň maslahatyny aldy. Hytaýyň däp bolan miras jady sungatyny öwrenip başlady. Jady bilen birlikde, agyz oýny, ýüz üýtgetmek, ot püskürtmek ýaly kyn ussalary usullary hem özleşdirdi, özboluşly çykyş stilini döretdi. Ussadyň iň ýokary derejesine ýetdi. Birinjisi, her gün türgenleşmek, ikinjisi, ýürekden isleg bolmaly, üçünjisi, dürli çeşmelerden giňden peýdalanmak, öýümdäki wideo lentalar, bar bolan lentalar, wideo diskler, hatda bu stol ýaly uly, belki, iki stol doly, her dürlüsi gurallar, kiçi otagym Doly-doly üç ýüz müňden gowrak zat, şonuň üçin dürli gurallary bilmeli. Mundan başga-da dürli gizlin mehanizmleri bilmeli, dürli syrlary bilmek gerek. Şeýle, şeýlelikde, sen hem öwrenersiň, öz ussatlygyňy ösdürersiň. Hytaýyň reňkli jady sungaty nämede gowy? Bu onuň geçmişi bilen bagly, ata-babalarymyz meýdanlarda çykyş edýärdi. Uly sahna ýokdy, saz ýokdy. Açyk aýdaňda, diňe Azatlykda soň, bir müň dokuz ýüz dokuz ýüz altmyşynjy, ýetmişinji ýyllarda saz peýda boldy, soňra jady bilen birleşdi. Öňler saz ýokdy. Bu sungatyň ruhy wagtlaýyn täsirde däl, eýsem wagtlary birleşdirýän medeni mirasdydyr. Miraslady. Öz geçmişi baglaýar. Geljege gözegçilik edýär. Ýaş nesli hytaý milletiniň medeniýeti bilen baglanyşdyrýar. Bu sungatyň dowam etmegi. uzak dowam edýän miras ýoludyr, Ýan Jianrong we onuň şägirtleri hytaý medeniýetiniň dowamly goragçylarydyr, sungat işgärleri hökmünde gadymy jady sungaty, biz bu ugurda ähli güýjümizi sarp edýäris, ömrümiz bar wagty bu mirasy gowy dowam etdirmek, ikinjiden, has köp okuwçy taýýarlamak, has köp şägirt ýetişdirmek, üçünjiden, halka ýetirmek, Gansu welaýatynyň Lanžou şäherinde hem şeýle sungatlaryň bardygyny görkezýärin.